Ӑна хамӑр лартмалла, хамӑр лартмалла. Июк кунсӑрӑн пуҫне вӑл патшалӑх унта пӗр-икӗ виҫӗ ҫын политика самани, самана ҫитсессӗн ҫав аппарат вӑл, патшалӑх вӑл. Кирек майлӑ, кирек каммалла ӗҫлет. Кунта пул чи мелни, кунта зарплата илмелле, мӗн тумалла. Вӑл, это вопрос другой. Был так.

пысӑк уйрӑмлӑхсем пур. Пирӗн автономири районсенче тоже структурӑсем кашни районта. Ҫынсем, унта председателӗсем ытларах вӗсем влаҫри ҫынсем. То есть вӑл или зам главы, или вӑл хулари мэрири ҫын

Вӗсен автономийӗ вӗсене депутат пулма пулӑшрӗ, концертсем йыхӑрса, то есть хӑйсен ҫыннисене влаҫа продвигать тӑвать, унтан ӗсене ӗҫлеме ҫӑмӑлрах. Влаҫпа та ҫав шутра и тытӑнса юлма та как общность ҫӑмӑлрах. Вӗсем влаҫпа хӑйсене оппозицие лартмаҫҫӗ. Вӗсем хӑйсем влаҫра. Ҫавӑнпа вӗсене ҫӑмӑл. А конгрессне эп курмастӑп ун пеккине, что вӑл конгресса кӗрекен ҫынсем или руководство, унта влаҫра вӑл влаҫпе решать тумасӑр вопроса, вӑл влаҫран мӗндер ыйтать, согласовывать тӑвать. А хотя, наверное, эп шутланӑ тӑрӑх, унта наоборот возможности нумайрах пулмалла.

чӑнах та эсир каланӑ пек вырӑсла каласан было призвано объединять и структурировать регионсенче мӗнсене но паянхи куна вӑл пирӗн структурӑна уже нимелле те витӗмлеймест а идеологипе идеологипе диалогипе тонна оспа интеллектуал потенциалӗ пӗлӗт сейчас ӑнӑн сейчас эп эпӗ ӑнланнӑ пек каласа парап а калӑпӑр Кантӗрес, илейлӳ хӑть те мӗнле автономи. Автономине мӗншӗн кантӗрлемеҫҫӗ ӑна ӗҫлеме? Мӗншӗн тесессӗн ытларах унта эпир пусӑнтӑва пӗр чӗлхене мӗнле упраса хӑварас и культурӑна упраса хӑварас. Эпир вӗт открытто калама пӗр мӗнле пирӗн влаҫа кӗрсе лараҫҫӗ тесе ала вӑтханни. Вӑл пирӗн вӑрттӑн шухӑштӑр. Эпир хут ҫинче, мӗн ҫинче культурӑпа юрӑ, пире праҫниксем тума пулӑшаҫҫӗ влаҫсем и так далее. Ҫавӑнпа та кама унта заместителӗн лартас, мӗн тӑвас, вӑл вопроссене вӗнте пӗр вӑрттӑн калаҫа пӗр хамӑр хушӑра. Кама мӗнле пулӑшмаллине, кама ӑҫта хистереҫҫӗ, кама мӗнле пулӑшу кӳрет. Ҫав енчен вӑл пирӗн тытӑм пур. Пӗр-пӗрин хушшинче ҫыхӑну та ӗҫ. Ну, эпир эсир калатӑр, енчен те влаҫ аркансан ӑна ярса илме ӗлкӗрмелле тесе.

Ну, свой, свой среди чужих яланах пулмалла. Ҫавӑн пек эрех ӗнтӗ формпа ӗҫлемелле. Ну, пире ун пек сыхланса юлма ҫӑмӑлрах. Тӗрӗс, тӗрӗс.
Ӑстӑн енӗпе каласа пӗтереймерӗм, что ли. Тӗрӗс шухӑш ку.

Апла пулсан чӑвашӑн чӑваш пулса калассишӗн чӑваш ӗҫӗ пулмалла. Пӗр пӗтӗмӗшле пуриншӗн те пӗтӗм чӑвашсемшӗн пӗр ӗҫ тенӗ пек. Пӗр алла, алла, икӗ алла пӗр ӗҫ тенӗ пек. Мӗнле ӗҫ вӑл? Малтанхи вӑл лайӑх курӑнасси ҫапла вӗт. Лайӑх курӑнассине пурте тӑрӑшаҫҫӗ. Ҫав пулмалла вӑл пирӗн ӗҫ. А то эпир ҫав тӗллевсене лартмасен лайӑх курӑнас текен тӗллевсене кашни хӑйӗн вӑрттӑн лартать пек хӑй ӑна. А маткипе ҫывӑрас умӗн калаҫса выртаҫ пек-ха. кравать ҫинче тенӗ пек. А тӗрӗссипе каласан, никам та, ни патшалӑх тӗрӗссипе каласан, ни хамӑр эпир уҫҫӑн лартман. Чӑвашӑн пуринчен те лайӑхрах пурӑнмалла тесе вӑл тивӗҫлӗ ҫавна тесе. А вара ҫав япала лартсан ансат кӑна ыйту. Пуринпе пурте унпа килӗшет? Ӑнӑр, конечно, лайӑх пурӑнас килет пуринче. Вара калаҫас тата конкретлӑрах. А мӗнле майпа? мӗнле предпосылкӑсемпе ҫав никӗссем пур-и пур эпне хам шутланӑ мӗн япала вӑл вӑл пӗртемӗр япала ҫав хамӑр авалхи йӑла-йӗрке усӑ курса пирӗн пӗтӗм тӗнчене кирлӗ темле продукт тума тытӑнмалла мӗнле продукт вӑл ӑна пурте милӗш руками оторвать теҫҫӗ кобальсем калаҫҫӗ турция илччӗр усла укҫа тӳлесе тӑт, ҫавӑн пирки шутласпай. Енчен те ҫавӑн патне ҫитсессӗн эпир, эпир Пензӑна мар, эпир Чӑвашкӑна мар, эпир пӗтӗм тӗнчене ҫӗнтерме пултаратпӑр. Пӗтӗм аталану патшалӑхсем ҫапла хӑтланаҫҫӗ те. Калаҫӑвӗсенче по-простому бренд свой продвигают теҫҫӗ. Вот ҫавӑнта никӗсрен те ҫавӑртмалла япала. А кам ӑна тума пултарать? Ана тума пултарать лесотоймӑсен, ӑна ытти автономи культура центрӗсен те тӑвӗҫ, патшалӑх тоймӑсне кӗрин. Ана тума пултарать пӗртен-пӗр вӑй. Чӑвашша ытти халӑхсен те ҫаплах вӑл. Вӑл ҫемье. Ҫемье кӑна тумалла. Чӑваш халӑх юхӑмӗ вӑл наци юхӑмӗ. Тӗрӗс паракан ҫемье шайӗнче пулмалла. Никӗс ҫан та. Конгресса вӗсем ҫелте тӑраканнисем вӗсем темскер, ентешлекӗсем темскерсем вӗсем пулччӑр вӗсем. Хӑйӗн хӑйне тӗллӗн пурӑнччӑр, питӗ лайӑх вӗсем. Вӗсем тиммелле мар чӑнах та кишӗн. Вӗсем аталанччӑр хӑйне май. Анчах ҫав япала ҫемье шайне анман-тӑк ним те пулмасть. ним тумасть. Ҫемье шайӗнче кураспать наци хӳмне чӑн малтан. Ҫемье шайӗнче нимле наци хӳмни те ҫук, эсӗ ӑна пӗлетӗр. Унта ҫитмен, а ҫитмен тек никӗсне ҫитме ҫук тӑк, ним те ҫук вообще, ҫӳле те ҫук. Конгресра та ҫампа ҫук вӑл, тӗрӗссипе каласан. Мӗншӗн ҫаран тапса тараканни темскер ҫӑлкуҫӗ кирлӗ, ҫемье ҫӑлкуҫӗ. Вот пӗр кун ӗҫлесе ҫав ҫемьесене ҫитерсе ҫав идеологи терӗм. Идеологипе ҫитермелле чӑннӑ Чӑн мана ӑс-тӑнпа ҫитермелле, чӗрепе ҫитермелле. Вара тенӗн тап ҫав продукчӗ пирки шутлас пулать. А мӗн продукчӗ ҫутмалла? Ӑна шутлас пулать, эпна хам та пӗлмест. Ну ман пур шухӑш. Мӗн тума пултарать чӑваш, чӑваш мен, ҫемйи? Енчен те вӑл ҫав наци умне туйса илсессӗн. Темле наци продукчӗ.

Ун йӗркеленсе ҫитет. Халар организаци пирки. Вара организаци пур. Вӑл тепе ҫук, никӗсӗ ҫук, ишӗлет те анать, ишӗлет те анать. Пӗр вӗсемсӗр, вӑл сывлӑшра тытӑнсарак пирӗн конгресс. Сывлӑшра тытӑнсарак вӑл. Ун никӗсӗ ҫук.
Хальхи сана санпа

Ваймарӑмӑрсем ӑсӑлтӑнӑ. А мӗн вӑл чӑнах? Темскер шутласа каласпа пирӗн. Унсӑрӑн эпир мӗн эпир кунта халь пуҫтарӑннӑ? Мӗн пирӗн кунта ак килмест ведь ял вара? Рынок хальтен пасар. Японири
Япони халӑхӗ вӑл электроника ҫинче тытӑнса тӑмасть-ха вӑл. Ну пуҫланӑ технологи Овещественное мыслить государственная программа шапа тачкана. Хальхи технологи тата пуласлӑх экономика аталанса пыракан вӑл ҫан пек шайра. Унта Технологи шайӗнче уйрӑмах та пымасть. Японинче тӑваҫ-и? Ну, ҫапла ӗнтӗ.
Ну, малтаннӑсен ҫампа прорыв турчӗ. Все, кунта.
Ну, юрать, ну, мар пулнӑ. Но пӗрех ҫак наци продукчӗ пулмалла. Экономика вӑйӗ та.
Вӑл пурнӑҫра пӑхсассӑн мӗн ҫинче тытӑнса тӑрать леш вӑй? экономика укҫанде. Вот укҫа тӑвасси вӑл урӑх, анчах та ол наци мені пурнӑҫы мар ул пӗтӗмпе. Унтан мені вӑй тытса пырас тесессӗн мені кирлӗ Мӗн вӗсене пӗлӳ леш курӑм унсӑр ним те тӑвармастӑн. Ҫапла, идеологи.
Андан леш вӑй тата леш организацие пӗр калах пӗр унта-кунта структурӑсса пӗтнӗ вӑй унсӑн тӑ ним те тӑвармастӑн. Структурӑсем пулмасассӑн пурнӑҫри хӑть мӗнле те пулин ыйтӑва йӗркелесе

Мӗне хӑйсен йӗркелесе пыраканни вӑй. Шутлатӑп, пирӗн калаҫу ҫавӑн пек пулмалла вот. Калаҫсан ҫапла вӑл ҫемьере тесе. Пирте мар вӑл ҫакӑнта ларакансенче мар вӑл. Ҫемье. Ҫемьере вӑл. Ҫук, ҫемьере мар.
Эп килӗшместӗп. Пӗтӗм вӑйсене йӗркелеме. Вот укҫи те пултӑр, тенки те пултӑр, вӑй та пултӑр. Организаци мӗн чул халь пирӗн Россия тӗнчере? Мӗн те мӗн структурӑсем йӗркелесе кайрӗҫ. Дисциплинӑсем те пур, минӗсем те пур. Унтан пӗлӳ те пур, анчах та леш йӗркелекенни палӑртса хурса ӑҫталла утмалла, ҫак тӗнчере мӗнле майпа малалла утмалла, ҫав вӑй пирӗн ҫуккӑ. Конгрессу хӑйӗн ыйтупе мӗне регион тесен мӗн автономисем хӑйсен ыйтусемпе вӑй мӗне чи пӗчӗк утрав утрав А вот пирӗн халь калаҫмалла ҫав. Ҫавна та килӗшет те пирӗн пирӗн калаҫмалла ҫав пирки. Мӗнле ушкӑн йӗркелемелле вӑй, кам ҫав вӑй кӑтартса пытӑр. Ӑҫталла утмалла, мӗнле май утмалла, ыттисем те утҫӑр ҫанталла. Бизнесмене унта культура автономи ученыйменӗсем Анчах та ҫав ӳмӗн ҫумне курса пӗлсе тӑмаллать вӑл. Ӑна палӑртса хумалла, тата ӑна майне пӗлмелле мӗнле майпа ҫӗнсе те тытса тӑмалла. Леш системлӑ организаципе пӑхсассӑн хан тет, леш ӳмӗне ҫав системӑлла организаци пирки нумай калаҫас те, ҫав пурӑнса кӗртекен вӑя системине алӑра тытса тӑракан вӑй Ҫуккӑ пулсассӑн ҫӑлтӑрах ним те пулмасть. Пирӗн вӑйӑ ҫуккӑн тытса пыраканни ӑҫта лӑртмалла, мӗн тумалла, мӗнле тӗллевсем? Идея кирлӗ, тӗрӗсех. Идея тӗрӗс. Ывӑтса пӳлсе пӑрӑн ҫемьене пӗр ывӑт. Вӑт, хам хушӑра эп палла эп ӑна мӑнар. Эпир ӑна.
Ҫулатрӑмӑр. Ҫулатнӑ ҫук ман.
Эпир ӑна ярсерен вӑт Вӑл эпӗ ӑна килнӗ никек абсолютно билдерет, но эпӗ ӑна координацилейместпӗр халлӗхе. Вӑл ӑна структура мӗнле халӗ пӗр, вот сӑмахран эпӗ калаҫнипе анчах вӑл пӗлсет, анчах та кунта эпӗ тума пултаратпӑр структурӑна.